Helo bawb a chroeso nôl i Taro gyda Nia. Wel heddi fi'n mynd i neud darlleniad mis Mawrth 2026 i chi. So ni'n mynd i edrych ar egni'r mis, ni'n mynd i edrych ar sialens y mis a ni'n mynd i gael gair o gyngor wrth ysbryd jyst i gael ni trwy'r mis a ni'n mynd i orffen gyda neges o'r angylion i chi. Croeso miwn ysbryd, cofiwch taw cofiwch taw darlleniad cyffredinol yw hwn, oce? Okay? So cymrwch beth sy'n addas i chi a Gadewch y gweddill i fynd. Croeso mewn ysbryd. Gewn ni please ysbryd egni'r mis, egni mis Mawrth 2026, un grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube heddi. Egni mis Mawrth, please ysbryd. OK, a egni mis Mawrth egni lyflu, dych chi fan hyn, bwys, yw brenhines y ffin. Nawr, mae brenhines y ffin yn berson hyderus, mae'n danllyd, mae'n gwybod yn gwmwys beth mae moyn a mae'n mynd amdano fe, okay? Mae'n frenhines sydd fel y fel pob brenhines yn y dec, ok, mae'n mae rhywun sy'n egni benywedd, mae'n edrych ar ôl pobl, mae'n geredig, mae'n mae'n berson really lovely, ok, ond mae'n berson gryf a hyd hyderus hefyd. Brenhines y ffin fyny yw'r brenhines mwyaf hyderus, ok. So, P'un a bo' chi'n ddyn menyw neu'n rhywbeth arall, ok, mae'r egni chi mis Mawrth mynd i fod yn egni o gamu mewn i egni brenhines y ffin fan hyn. So chi'n mynd i dimlo mwy hyderus na chi wedi am sbel fawr. Falle bod rai o chi'n cael trafferth gyda timlo'n hyderus, ok, falle bod chi'n timlo o, oh, dwi digon da i wneud hwn, neu, o, oh, os pobl yn mynd i gymryd fi o ddifri os na fi hwn, oce? Okay? A mis mawr, chi'n mynd i dimlo'n well am y pethau yma, a chi'n mynd i ddechrau stepio mewn i hyder fan hyn, oce? Okay? Dyna'r timlad i fi'n cael am mis mawr. Mae rhywbeth falle mynd i ddigwydd sy'n mynd i wneud chi dimlo'n hyderus i rai o chi. A'r gweddill o chi, chi jyst mynd i, mynd i gamu mewn i hwn yn naturiol. Chi'n mynd i dimlo Lot mwy hyderus ym mis Mawrth am beth bynnag i chi wneud p'un y taw yn eich, um, yn eich gwaith, yn eich perthnasau, beth bynnag yw e, okay? chi'n mynd i dimlo mwy hyderus fan hyn. Chi'n chi, chi camu mewn i'r egni mwy hyderus yn y mis Mawrth, okay? Diolch ysbryd. Ne, ne. Gerdyn lyflu am eignir mis. Gem ni nawr, please, ysbryd, y sialens. Oce, okay. a mae hwnna wedi dod mas. Sialens y mis, oce, okay, yw chwech o bentacle. So mae'r chwech o bentacle yn siarad am cymryd a roi yn gytbwys, oce? Okay? So chi'n roi a cymryd yr un faint oce okay, mor belled â chi gallu dy beth oce okay? fi'n gwybod bod hwnna'n anodd weithiau ond pidwch or roi a pidwch or gymryd oce okay? dyna'r neges mae mae rhaid chi gadw pethau mewn balans nawr yn mis mawrth oce okay? a dyma'ch sialens chi achos felly bod chi'n berson sy, sydd yn gorroi oce okay? mis mawrth na mae eisiau chi dechrau gymryd tyma bach nôl Ok, dim rhoi quite cymaint. Neu felly bod chi ddim yn rhoi digon i rhywbeth neu rhywun, ok? Yn mis mawrth mae'n amser na i chi feddwl, right, ok, gallai rhoi tymed bach fwy i hwnna, achos fi'n cymryd lot, ok? So mae angen i chi ffindo balans ym mis mawrth, ffindo cydbwysedd yn beth bynnag yw'r sefyllfa neu'r perthynas. Ty beth i chi'n delio dy ym mis mawrth, mae eisiau chi gadw yn gytbwys a cymryd a roi yn yr un faint, oce? Okay? Dim gorroi, dim gorgymryd, just cadw'r cydbwysedd yna, oce? Okay? Diolch ysbryd. Ysbryd, llwn ni gael dy neges di am y mis, please? Dy neges di am y mis fan hyn. Oce, okay, a neges ysbryd am y mis yw yr wyth fan hyn o gwpanau, oce? Okay? Na mae'r wyth o gwpane yn sôn am cerdded o rhywbeth, ok? Gadael rhywbeth tu ôl. Rhywbeth chi wedi bod yn wneud, rhywbeth chi wedi bod yn wneud felly am spel i rai o chi, ok? Neu sefyllfa chi wedi bod mewn am spel, mae'n amser nawr i symud mlaen o hwnna ym mis Mawrth, ok? Dyna neges ysbryd fan hyn i chi. gair o gyngor wrth yr ysbryd. Achos mae rhaid bod chi'n neud hwn, mae rhaid bod chi'n cerdded bant o rhywbeth yn eich bywyd, gadael rhywbeth ar ôl, oce? Okay? Achos pan chi'n gadael rhywbeth ar ôl, mae fe'n rhoi cyfle chi ddechrau rhywbeth newydd. A ne beth mae'r flwyddyn yma, uh, blwyddyn un yw hon, oce? Okay? A mae blwyddyn un wastad yn gyfle i ddechrau pethau newydd, dechrau cilchodd newydd yn ymbywyd, oce? Okay? A ni wedi cael lot o thema fel hyn trwy, trwy mis Ionawr a mis Chwefror, um, os chi wedi bod yn edrych ar yn ddarlleniadau i, oce? Okay? Mae lot o'r egni yma o gadael pethau ar ôl nawr er mwyn symud ymlaen. A mae'r cerdyn yma wedi dod mas i weud, ie, mae, mae dal rhywbeth sydd angen i chi adael yr ôl fan hyn. Okay? Mae, mae dal rhywbeth sydd angen i chi adael yn y gorffennol er mwyn symud mwyn i'r dyfodol newydd mae sydd â chi, okay? o'ch blaen. A mae'r dyfodol newydd mynd i fod yn y dyfodol arbennig, bwys, okay? Diolch ysbryd. Right. Gadewch ni eglurhau peth o'r ein nawr gyda wahanol dec fan hyn. Diolch ysbryd. Gewn ni eglurhad ar brenhines y ffin, please. Eglurhad ar brenhines y ffin. OK. A eglurhad brenhines y ffin yw'r saith o ffin. Mae'r saith o ffin yn siarad am Gadw at rhywbeth, ok. Uh, beth yw'r beth yw'r beth yw'r dywediad ne? Defal donc. Defal donc a dyr y garreg, efe na beth yw e? gwedwch wrtho fi os fi'n anghywir yn, yn, yn, yn yr negesion isod, oce? Okay? So mae fi'n gret yn cofio'r rhain, oce? Okay? Uh, fi'n credu taw dyfal donc dyr y garreg yw e, oce? Okay? A dyna neges y garden yma, mae rhaid chi gadw mlaen gyda rhywbeth, oce? Okay? So beth bynnag yw hwn, chi'n mynd i gael Cryfder, chi'n mynd i gael yr hyder ym mis Mawrth i gadw mlaen ar rhywbeth fan hyn, ok? So falle bod rhywbeth chi wedi dechrau, falle bod um, falle bod prosiect chi wedi dechrau wneud rhywbeth, falle bod uh, perthynas newydd chi wedi dechrau, a mae hwn yn gweithio chi cadwch mlaen â fe, ok? Pidwch roi lan i'w neges y saith o ffyn fan hyn. So pidwch roi lan ar yr amser hyderus hyn, a'r timla, timlo'n hyderus hyn, ok? timlad, mae timlad o arweiniad, timlad o hyder, okay? pidwch roi lan na fe, okay? so cadwch mlaen i symud mlaen fel yna trwy mis mawrth, okay? dyna'r neges fan hyn. Diolch ysbryd. Gefn ni nawr, plis, eglur had ar y wech o bentaclau, plis, ysbryd. Eglur had ar y sialens. Ww, a cofyn troi. OK, a beth sydd gyda ni yw'r pimp o gleddyf. Nawr, mae'r pimp o gleddyf yn gweithio fi bod rwy fath o gweryla falle um, yn digwydd neu um, rwy fath o angytuno um, rhywbeth fel, gallai fe fod yn y gweithle, oce, okay, ty ble chi'n gweithio, gallai fod lot o angytuno mewn mlaen am rhywbeth, gallai fe fod yn eich berthynas, oce, okay, perthnasau, mae rhywun angytuno mewn mlaen fan hyn gyda'r cerdyn yma. So wrth bod hwnna'n dod mas da'r wech o penteclau, mae'r wech o penteclau yn siarad am y cydbwysedd hyn, oce, okay? cadwch popeth mewn cydbwysedd nawr, oce. Okay? Mae sialens mynd i ddod lan i chi ym mis Mawrth sy'n mynd i fod yn timau bach yn felly anghyffwrddus, oce? Uh, felly byddwch chi'n coethan, felly byddwch chi'n cweryla gyda rhywun neu am rhywbeth, oce? Gallai fe fel fi'n gweud fod yn y gwaith i rai o chi, fi'n rili really timlo yna, byddwch chi cweryla am rhywbeth yn y gwaith, oce? Ond ych sialens chi yw, ga- yw cadw meddwl clir fan hyn a cadw meddwl cytbwys, oce? Okay? So triwch pyd o cael eich tynnu mewn i, um, i sefyllfaoedd le felly byddwch chi'n cweryla gyda rwy'n. Na beth wedi am y neges am mis mawrth, oce? Okay? So am mis mawrth, triwch sefyll mas o o sefyllfa le bydd rhywun yn cweryla, oce? Okay? Triwch cadw mas o fe. A cadwch chi meddwl Cytbws am bopeth, ok. Pidwch falle cael eich tynnu mewn i hwn, beth bynnag yw'r sefyllfa yma. Fi'n gweld bod rai o chi, mae hwn i'n neud â gwaith i lot fach o chi. A wedyn ni, pidwch cael eich tynnu mewn i hwn gyrmodd yn mis Mawrth nawr. Sdim eisiau cweryla, mae sdim eisiau hwn, ok. Mae angen i chi gadw meddwl clir a meddwl cytbwys. Oce. Okay. Diolch ysbryd. Gewn ni nawr plîs ysbryd. Eglur had ar yr wyth o gypanen. Eglur had ar dy neges di am y mis plîs ysbryd. Eglur had ar dy neges di am y mis. O, oce. Okay. So mae rai o chi wedi cael tor carlon. Okay. So mae hwn yn gweitha fi. Um, y tri o gleddyf fan hyn wedi rhoi mas i chi, oce, okay, mae rai o chi wedi cael tor calon yn ddiweddar. Mae rhaid bod chi nawr yn symud ymlaen o'r tor calon yma. Fel fi wedi gweud o blaen, ni wedi cael y cerdyn yma cwbl o weithiau, fi'n credu yn yr cwbl wythnosau diwetha yma. Os chi'n cael y tri o gleddyf, Mae'r siwgleddyf yn sôn am torcalon, ok? Ond mae fe hefyd yn gweithio ni, right, mae'n amser nawr i ddechrau tynnu'r gleddyf na mas o'n calon, ok? A mae'r neges na yn glir i chi mis yma pan mae'n dod i gael yr wyth o gopanau yma a'r tri o gleddyf, ok? Mae ysbryd yn gweithio chi, right, mis yma, dechreuwch tynnu'r cleddyf mas o'ch galon a dechreuwch gwella'ch hunan fan hyn, ok? A mae rhaid chi gered bant o rywbeth er mwyn i'ch calon chi nawr dechrau gwella, ok? Mae rhaid chi gered bant o ty beth oedd yn dorcalonnus i chi, ok? Er mwyn bod chi'n symud mlaen i penod newydd nawr fan hyn, ok? A bydd penod newydd lot yn well yn dod i chi fan hyn, ok? Be fi'n mynd i neud nawr, fi'n mynd i neud rhywbeth mae fi arfer neud, ok? Fi'n credu mae ma, ma neges mwy twfon fan hyn i rwy'n. Fi moyn ragor o wybodaeth, ok? So fi'n mynd i gymryd cerdyn arall. i bob un o'r ein. Jyst i ni cael gweld os oes rhagor o gyngor i ni erbyn mis Mawrth, mis Mawrth 2026, oce? Okay? Right, ysbryd, fwy o wybodaeth plîs am Brenhines y Ffin fan hyn, a'r, um, ar egni mae, plîs, yr egni cyffredinol. O, oce, okay, a beth sydd gyda ni yw'r dewin fyna, oce, okay, gret, oce. Okay. Rhaid, gael ni fwy o eglurhad ar y wych, wych o fentaclau yma, a'r beth yw'r cweryla yma sy'n mynd i ddigwydd, please, ysbryd. Oce, okay, ie, yeah, gwaith yw ei i ran fwyaf o chi, oce. Okay. Oce, okay, diolch ysbryd, gen ni, please, uh, eglurhad ar yr wyth o gwpanau, please, a'r torcalon yma. Ok. Dwi i gyrraedd yn rydyn nhw mas fyna. Ok. Brenin. Brenin y cleddyf. Ww. Ok. Gwylod y dec, ok. Brenin y cleddyf a brenhines y benygle fan hyn. Ok, right. Mae hwn yn gweud lot fwy wrthon ni nawr am mis mawrth. Ok. Mae rai fi godi hwn achos droies i'r cerdyn yma Rown, ok, a mae lot, mae lot o darllenwyr tarw yn darllen Cerdyn Gwylod y dec, ok? So mae fi arfer neud e'n yn darlleniad ni fan hyn ar YouTube. Os bydden ni'n neud un personol, bydden ni yn, bydden ni yn edrych ar y Cerdyn Gwylod yn fwy, ok? Os bydden ni'n neud darlleniad personol i chyn, achos bod e'n darlleniad cyffredinol fan hyn ar YouTube, so mae fi arfer cymryd Cerdyn gwylod, ok, ond mae rhai fi heddi, achos fi wedi troi fe edrych arno fe, a yn naw o gleddyf yw e, ok, a mae fe'n rili really addos gyda'r ran my y darlleniad, neges wrth ysbryd my. Achos mae'r naw o gleddyf yn siarad am timlo'n isel am rhywbeth, ok, uh, a mae rili really angen i fi weid wrth rhywun sy'n gwylio fan hyn heddi bod angen i chi nawr Plîs, plîs, plîs, pidwch, pidwch aros yn yr egni isel yma, oce? Okay? Mae hwn yn neges i un o chi yn benodol wedyn ni, oce? Okay? Um, as nad yw eich chi, pach y becso, jyst gadewch e fynd, oce? Okay? Ond os taw chi yw hwn, byddwch chi'n gwybod os taw chi yw'r person yma, oce? Okay? Mae rai chi, rai chi, rai chi nawr pido timlo mor isel am bethe, oce? Mae pethau'n well i ddod. Mae ysbryd yn gweud na wrtho fi, oce? Mae pethau gwell ar y gorwel. Fi'n mynd i adael hwnna lan fyna, oce? Cos mae'n rhan o'r darlleniad. Oce. Gadewch beth bynnag sy'n neu chi'n isel ar ôl nawr, achos mae'n amser i chi nawr i symud mlaen, oce? Right, gadewch ni edrych ar hwnna. Right, mae hwn yn gweud pethau lot yn glydrach wrthon ni nawr. Right, mae'r mae brenhines fan hyn y ffin. Wedi dod mas gyda'r saith o ffin sy'n gweithio ni. Right, mae rhaid dal at rhywbeth, oce? Okay? Dal at rhywbeth i chi'n creu fan hyn. Okay? Mae Cerdyn y Dewin yn siarad am greu bywyd, y bywyd i chi moyn. Okay? So, fel eich bod chi gallu creu'r bywyd yma, Mae rhaid bod chi yn stepio mewn i egni brenhines y ffin fan hyn a dal ati yn ta beth i chi moyn wneud yn eich bywyd, oce? Okay? Mae hwn i fi mis yma yn siarad lot am gyrfa, busnes, uh, eich gwaith chi'n gyffredinol, oce? Okay? Gallai fe fod yn, yn berthnasau hefyd, gen i olwg ar hwnna wedyn, ond i fi, rhan fwyaf chi, gyrfa, busnes, oce? Okay? rhan eich bywyd chi sy, sydd fan hyn dyn ni ym mis Mawrth, oce? Okay? A'r, ar, mae'r ffaith bod y dewin yn dod, mae'n gweithio fi. Chi'n lle creu ta beth i chi moyn, oce? Okay? Gallwch chi greu y, y bywyd i chi moyn ym mis Mawrth, gallwch chi ddechrau yna, oce? Okay? Achos mae'r sgiliau, dych, dych chi'n neud hwn yn barod, mae'r sgiliau'r dewin yn sgiliau o wneud popeth, oce? Okay? Mae fe'n faestr o'r cwpanau, mae fe'n faestr o'r ffyn, mae fe'n faestr o'r cleddyf a faestr o'r Pentacle, ok. Mae fe'n feistr o popeth, a mae'r sgiliau da fe'n barod i wneud pethau. A mae fe gallu nawr creu beth bynnag mae fe moyn yn ei fywyd, ok. Mae hwn hefyd yn gerdyn wrth gwrs o amlywio, ok, manifesto, ok. So, nawr yw'r amser i wneud na i gael beth i chi moyn mas o bywyd. Mae rhaid bod chi'n aros yn egni'r brenhines y ffin fan hyn, mae rhaid bod chi'n dal ati a wedyn gallwch chi greu beth bynnag i chi moyn, okay, yn dechrau mis mawrth yma. Okay. So felly byddwch chi'n plannu hade mis mawrth ar rwy brosiect newydd neu ar rhywbeth newydd yn eich bywyd chi chi moyn dechrau. Okay. Byddwch chi'n plannu'r hade yma yn mis mawrth. Nawr, pan ni'n dod i'r sialens yma, o'n i'n gweud bod hwn i'n neud â gwaith i lot o chi, a'r cerdyn sydd wedi dod mas i eglurhau yw'r tri o Bentecli. Mae hwn yn siarad am gweithle, oce? Mae hwn yn gweud uh, gweithle wrtho fi ac mae fe'n gweithio mewn tîm. Um, gallech chi fod yn arweinydd o'r tîm a gallai fod rwy'n yn eich tîm chi ddim yn tynnu bwysau fan hyn. OK? Dyna neges fan hyn achos dyw pethau ddim mewn balans yn eich tîm chi. A bydd hwn yn hala pobl falle i gweryla dros rhywbeth, OK? Achos wedyn i fynd, mae rwy'n yn eich tîm chi yn y gwaith ddim yn tynnu pwysau, OK? Dyn nhw ddim yn chwarae rhan nhw yn ddigonol yn yn gwaith y tîm fan hyn, ok? Wrth gwrs, gallai fod hwnna fod yn perthynas, gallai fod un o chi yn, mewn perthynas yn rhoi fwy na'r nall, a sy'n pawb yn tynnu bwysau yn, yn, yn gytbwys fan hyn, ok? So gallai fe fod hwnna hefyd, ond i ran fwyaf chi wedyn ni gwaith yw hwn, a wedyn ni mae rwy'n yn eich tîm chi ddim ddim yn rhoi cymaint a beth i chi falle yn rhoi. OK, so bydden ni'n wyliadwrus am na ym mis Mawrth. A, ond triwch pido coethan, triwch pido cweryla fan hyn, OK? Triwch cadw cydbwysedd a tiwch sort o pethau mas cyn bod e'n dod i'r fan mae le mae lot o gweryla mewn mlaen, okay? ond mae angen i'r person me, cwn i socs lan. Ok, a dechrau rhoi mwy mewn i bywyd y tîm. Fel fi'n gweud pennau taw, tîm yn gwaith yw e neu perthynas adre, dych chi, mae rhaid i rwy'n gwni socs lan fan hyn, ok, a rhoi tymau bach fwy. Ok, a wedyn ni neges ysbryd yr wyth o gwpanau yma, chi wedi cael tor calon am rhywbeth, ok, mae'n amser i chi wella nawr. Dy, dy, dy brenin y cleddyf fan hyn, mae hwn yn gweithio fi. Chi'n gweld pethau'n glir nawr. Chi'n gwybod beth sydd angen i chi adael tu ôl i chi. Chi'n gwybod beth sydd angen i chi symud mlaen o yn mis Mawrth. Okay? A mae Brenhines y Pentecle fan hyn wedyn, okay? Mae Brenhines y Pentecle yn dod â gorfoledd i chi, okay? Mae'n dod â ormodedd o bopeth i chi, okay? Mae'n eistedd fyna ar ei sedd, ok, a mae popeth rownd iddi yn ffrwythlon, mae popeth yn dda iddi fan hyn, ok. Egni benywedd eto sy'n ots fel fi'n gweud, os chi'n dyn neu fenyw neu unrhyw beth arall, mae rhaid bod egni benywedd a gwrwedd gyda ni gyd, ok. A mae hwn yn egni benywedd, so mae hwn yn egni o greu rhywbeth eto, ok. Chi'n creu bywyd newydd i'ch hunan ar ôl cered bant neu gadael tu ôl beth bynnag sydd angen i chi gadael, ti'n gwybod, byddwch chi'n gwybod yn eich greddf beth fi'n siarad am fan hyn, oce, okay? beth bynnag sy'n eich chi'n gwybod, o ie, yeah, perthynas yw hwn, neu o ie, yeah, swydd yw hwn, neu o ie, yeah, busnes yw hwn, neu o ie, yeah, um, y ffrind dy fi fan hyn sydd ddim yn rili really yn rhoi'n ôl i fi beth i fi'n rhoi iddyn nhw, mae'n rhaid fi adael nhw fynd er mwyn symud mlaen. Beth bynnag chi'n symud mlaen o, mae eisiau chi wybod chi'n mynd i symud mlaen mewn i bywyd lyflu fan hyn gyda brenhines a benyglau, oce? Okay? Achos mae hon yn dod â, nid yn unig arian i chi, oce, okay? ond mae'n dod â pleser, mae'n dod â um, egni arweiniol, um, egni annibynnol mewn man hyn, oce? Okay? Cerdyn lyflu chi fyna i eglurhau fyna, oce. Okay. So os gewn ni olwg ar hwn ar enyn ni gyfanrwydd wedyn ni fel fi'n gweud, Um, yn eich busnes neu'ch gyrfa neu rhywbeth, mae'n rhaid chi fod yn egni brenhines y ffin er mwyn dal ati at rhywbeth i greu beth bynnag i chi moyn creu. Okay? Mae angen i chi wedyn yn y gweithle Wedyn ni, pidwch, pidwch, pidwch cweryla gyda pobl, ok, fi'n gwybod mae rwy'n mynd in ddim yn tynnu bwysau yn y tîm gyda chi'n gwaith, ok, i efallai bod angen codi fe, ond mae angen codi fe mewn ffordd sydd ddim mynd i fod yn reswm i gweryla, ok, mae ffordd fwy uh, Mae ffordd fwy tawel o weud hwn, oce? Okay? Ffordd uh, mwy heddechlon felly o wneud e, oce? Okay? Mae rhaid chi gered bant wrth rhywbeth yn eich, yn eich gwaith, gadael rhywbeth ar ôl, so felly daw'r cweryla yma. Fe wedi torri'ch calon chi, felly bod chi wedi cweryla da'r person yma, achos o'ch chi'n meddwl bod nhw'n rhan o'r tîm cryf gyda chi, ok? Ond mae rhaid na'r symud mlaen o'na ym mis Mawrth, ok? Er mwyn i chi weld yn glir a bod mewn egni arweiniol fan hyn. Mae rhaid bod chi'n fod, bod yn arweiniol ym mis Mawrth a wedyn gewch chi lot, lot o bethau lyflu yn rhymiwn i chi gyda'ch gyrfa neu'ch busnes fan hyn. Ok, bydd popeth yn dod yn well i chi, ok? Bydd popeth yn dod mwy ffrwythlon i chi. Oce, os ni'n edrych ar hwn fel cariad neu berthnase, weden ni fan hyn, uh, mae rai chi... Chi'n mynd i, chi mynd i fod yn, yn timlo'n rili really dda am eich hunan, ma, achos mae brenhines y ffin fan hyn yn, yn gweithio fi bod chi yn camu mewn i timlad, chi'n timlo'n well am eich hunan, chi'n timlo mwy uh, hunan hyderus, Ym mis Mawrth, ok, chi'n teimlo chi'n chi edrych yn dda, ok? Felly bod chi wedi prynu peth dillad newydd a felly bod chi wedi gwneud eich gwallt yn wahanol. Chi'n edrych yn dda, felly bod chi wedi colli mach o bwysau, beth bynnag yw e. Ond chi yn really, really disgleirio Ym mis Mawrth, ok. So os i chi'n edrych am gariad, waw, chi'n disgleirio, ok, byddwch chi yn tynnu lot o wahanol bobl ato chi ym mis Mawrth fan hyn, ok. Mae rai chi ddal ati os chi'n edrych am cariad, ok. Ond gallwch chi gael y cariad i chi moyn, gallwch chi greu beth i chi moyn. A os i chi mewn perthynas yn barod, gallwch chi symud mlaen gyda'ch perthynas nawr ym mis, mis Mawrth, ok. A bod creu perthynas felly i chi moyn yn yr hir dymor, okay, yn dechrau nawr y mis Mawrth. Mae rhaid chi fod yn siŵr bod popeth yn eich berthnasau chi mewn balans, okay. Newch yn siŵr bod chi'n rhoi a cymryd yn yr un faint. Falle bod peth cweryla mynd i fod os chi mewn perthynas mis Mawrth, okay. Triwch pido cweryla os nag os rhaid i chi, okay. Fi'n gwybod yn y tîm ma s- ma' rywun ddim yn tynnu pwyse, ocê, ond ma' raid chi chi ddelio 'da hwnna mewn ffordd heddychl- heddychlon. Os yw'ch partner chi, wel siaradwch â nhw yn didi, ocê? Os yw isie mynd atyn nhw yn gas, ocê, jyst trafodwch popeth y- yn yn heddychlon, ocê? Tr- trafodwch popeth yn jyst yn dawel a gweud, o, reit, allu di wneud tyn bach o fwy o hwn i fi, neu allai roi tyn bach fwy o hwn i ti, neu beth bynnag, oce? Okay? Dyna'r ffordd i sort o hwn mas. Os taw, fel fi'n gweud, os chi'n edrych am gariad, newch yn siŵr fan hyn bod chi'n edrych am rwy'n sy'n mynd i roi perthynas ba mewn balans i chi, oce? Okay? Sydd ddim yn mynd i gymryd mwy maen nhw'n rhoi wrthoch chi. Mae rhaid chi geiriau bant o nhw. Mae, mae rhai o chi mynd i geiriau bant o perthynas, oce? Okay? Um, os ych chi mewn perthynas yn barod, mae fe mynd i fod yn dorcalonus i chi, oce? Okay? Mae rhywun sy'n gwylio fan hyn yn mynd i orfod gadael perthynas agos mis Mawrth, oce? Okay? Mae gwen neges nice, ond mae fy neges mae rai fi roi, ond mae neges mae ma ysbryd yn gweithio fi. A chi'n mynd i fod, mae'ch calon chi'n mynd i dorri. OK. Ond, drychwch ar beth sy'n dod o fe, OK. Byddwch chi'n gweld yn glir, OK. Ar ôl chi adael y berthynas mae i fynd, a byddwch chi'n stepio mewn i egni arbennig fan hyn, OK. Brenhines y bentacle, OK. gormod o bopeth, ok? So byddwch chi yn gwella o'r tor calon yma, ond mae angen i chi dynnu'r cleddu fynd mas o'ch calon, ok? A gallwch chi ddechrau neu hynna yn mis mawrth, ond mae'r angen i chi gered bant o'r berthynas yma, ok? Fi'n gwybod, fel fi'n gweud, smo fi licio roi neges i ond fan hyn, ond mae rai fi weid beth mae'r cerdiau yn gweud a beth mae ysbryd yn gweithio fi, ok? So mae angen i un o'ch chi sy'n gwylio heddi i adael perthynas sydd ddim yn dda i chi a sydd ddim yn gytbwys, ok? Chi'n edrych am gariad, chi wedi cael tor calon yn y gorffennol, nawr chi'n gweld yn glir a chi'n gwybod gwmwys beth chi'n moyn, achos chi wedi gadael y gorffennol ar ôl, okay? i rai chi sy'n edrych am gariad newydd. Mae yna, mae rhaid chi adael pethau i fynd o'r gorffennol nawr, gwella'r galon mae sydd wedi cael ei thorri yn y gorffennol gyda chi, byddwch chi'n gweld yn glir a symud mlaen i bethau arbennig, oce, okay, a'i chariad arbennig. A'i rai o chi, byddwch chi'n cwrdd â rwy'n sydd yn frin yn y cleddyf neu brenhines y bydyglau fan hyn, oce? Okay? Egni, mae'r ddau egni yma yn egni arweiniol, cryf, oce, okay? um, hyderus, a byddwch chi'n cwrdd â rwy'n fel hyn. Oce, okay, os chi'n edrych. A mae hwnna'n lyflu, oce, okay, ond mae rhaid chi adael pethau'r gorffennol i fynd a gwella'ch calon nawr. Agor y calon eto i gymryd cariad, oce, okay, achos mae, mae hwn, hwn a hon yn gweithio fi. Os chi'n edrych am gariad, please, please, please, agorwch eich calon eto nawr. A wnewch yn siŵr bod eich calon chi yn agored i gymryd, oce? Okay? Dim just roi, oce? Okay? Diolch ysbryd. Oce, okay, um, os ni'n edrych ar hwn fel iechyd, wedyn ni, chi'n mynd i deimlo lot, lot, lot yn well yn mis mawr. Chi'n mynd i gael um, fel, fel boost o iechyd ym mis Mawrth, oce? Okay? Achos chi wedi bod yn dal ati gyda rhywbeth, fel fi'n gweud, felly bod rhai o chi wedi colli pwysau, neu felly bod rhai o chi wedi rhoi lan um, yfed neu rhywbeth fel la, oce? Okay? Chi'n teimlo lot, chi'n dechrau teimlo chi'n dechrau teimlo'r effeithiau o wneud na ym mis Mawrth, oce? Okay? Mae'r dewin fan hyn yn gweithio chi, gallwch chi dimlo fe, fel bynnag i chi moyn, oce, okay, ym mis Mawrth. A wedyn gyda'r chwech o'r bentaclau yma, oce, okay, ma' ma' raid bod chi'n cadw'ch iechyd mewn balans nawr, falle bod pethau ddim wedi bod yn grêt i chi, falle bod chi ddim wedi bod yn timlo'n dda, ond eich sialens chi nawr yw cadw balans a rili creu beth i chi moyn gyda iechyd eich hunan fan hyn, oce? Okay? Chi wedi bod yn dorcalonnus am bethau felly chi wedi rhoi lan, oce? Okay? Yn eich iechyd, felly bod chi'n gweld eisiau cael cael pizza pob nos adwn neu rhywbeth, okay? o chi'n timlo'n well bod chi ddim yn cael e, okay? fath na o egni yw hwn, neu chi'n timlo'n well bod chi ddim yn ife deg paint ar nos adwn, chi ddim ond yn cael tri paint nawr, okay? mae hwnna'n ei chi dimlo lot yn well, a wedyn drychwch ar hwn, okay? byddwch chi'n stepio mewn i egni y ddau yma, okay? Brenin y cleddyf fan hyn. Brenin sy'n mynd mlaen yn gryf a sy'n timlo'n gret am ei hunan. A brenhines y medyglau mynd yn brenhines sydd â phopeth mae moyn. Okay? So dyna'r neges fyna heddi. Oce, okay, fi'n mynd i gymryd un cerdyn o'r yngylion jyst i orffen y darlleniad heddi i chi. Ysbryd, llwn ni gael cerdyn jyst i orffen darlleniad mis Mawrth, please. A'r cerdyn yw daear newydd, oce, okay? neu byd newydd fan hyn. A mae hwn yn gweud, mae fe'n digwydd. Cadwch y golwg yn eich meddwl. So cofiwch le chi'n mynd, mae, mae hwn yn gweud, oce. Okay? Mae fe'n digwydd, cofiwch le chi'n mynd. A mae hwn yn, yn ffit o mewn yn lyflu gyda'n darlleniad ni fan hyn. So mae rhaid bod chi'n symud mlaen, cymryd y cam i adael pethau ar ôl symud mlaen. Achos mae'r peth newydd hyn chi moyn yn eich bywyd, peth i chi yn creu, peth i chi'n amlunio yn eich bywyd, okay, neu amlywio yn eich bywyd, yn dod nawr yn ffrwythlon. Okay? Mae fe'n mynd i ddod yn ffrwythlon a mae amser i chi nawr symud mlaen, cymryd yr egni yma ym mis Mawrth i symud mlaen wrth rhywbeth, gadael pethau ar ôl, symud mlaen mewn i'r dechrau newydd hyn. Okay? Dyna'r neges, so byddwch chi wedyn yn byw mewn byd newydd, byd ffres, byd bydd yn neud chi dimlo'n arbennig. Okay? Diolch yn fawr bawb, os chi 'di joio'r darlleniad, cofiwch roi bawd lan, cofiwch danysgrifio'r sianel, achos mae pob peth bach fel a chi'n neud yn helpu fi. A os nad yw'r darlleniad mae 'di bod yn addas i chi, gadewch e fynd, ond os yw e gadewch fi wybod yn y negesïon isod. A os oes ddiddordeb gyda chi mewn darlleniad personol, fi'n cynnig reina nawr, a gallwch chi gael y manylion i gyd o'r disgrifiad. isod. Tan tro nesa, joiwch mis Mawrth, gadewch pethau fynd a camwch mewn i egni Brenhines y Ffynnin achos mae'r egni yma yn hyderus a egni really, really gryf a egni, egni perffaith wedyn ni, okay? mae fe'n egni berffaith i fod yn. So, joiwch hwnna ym mis Mawrth, ond cymrwch y cam i symud ymlaen. Pidwch ofni, ac mae pethau mynd i fod lot yn well ar ôl chi gymryd y cam. Diolch bawb. Joiwch mis Mawrth a wela chi yn y darlleniad nesa.